Selamat datai ngagai channel Kason Squad Horor. I got some dirty shit to pick up at the dry clean I got a tidy bitch to pick up, I got love Selena Shawty hop up in the whip but I ain't never seen her Shawty love the way I whip it in a two seater Selamat malam bala peninga semua. Nyadi baka ke malam tu aku ka nampung rengat semengat ke lima belas tu. Nyadi kita ke udah berengkah udah sedia au kopi kita. Enti kita empai sedia gaga dulu au pause kita video tu legi kita tu nampung yang baru nyadi enti kita tu bisi tepeda ke iklan ba video tu aning sikit iklan kita laban ba iklan nya meh pemansang peransang kami tu ngaga video ke kita. Pia mega ngagai kita ke baru datai ba channel tu kita tau subscribe channel tu lalu idup ke luching kita. Nyadi kita ke udah lama subscribe tu lalu terus ke kitai tampung renggat semengat ke lima belas tu pia munyi tampung tu. Enti lebuh malam hari, sigi enda terenah duduk meh sida nyabak belama. Chukup enda nyamai iya enggau penatai malam hari. Anang enggi deh malam nya bulan purnama ketiga. Enti ulih, sigi enda dasuh iya malam hari. Nyau puas ninting malam, merening langit belama, meda penumbuh bulan. Betati kediri baka ni meh pendiau iya anak iya asi iya nya pengudah tu ila. Ka siku sara nya aja meh pungka anak ti bisi. Tiap kali merinding mua sara. Nya be ga tudah sida. Sara baka selama semina pepeli mata aja meda ulih indai ti bansa nya. Apai mega semampai enda munyi. Nyau enda sanggup agi meda bini diri tebansa nya. Anak, ibun meh diri nuan empu je meh ila. Nuan jauh ari kenduai apai. Nuan enda selalu ulih begulai enggau kenduai apai. Tambah agi, nuan diatu udah besai panjai. Indai sara sayau enda terapuska leka jaku bai nya bak nyau sesedan. Sara alit ati ninga indai bejaku munyi nya. Tang nanya iya enda kempang ati laban indai iya ke benung nyabek maya nya. Anek peda manah bulan pegari tu tampak pegari baka pemajik gamang nuan. Lebuh nuan jauh ari kami ila, lebuh maya nuan enda betah ati pening meh. Bulan nyin anak serta kenatai ke meh pengelengau ati nuan ke dua apai. Nuan nengah bulan nyin au. Sekali agi ati Sara enda nyamai ninga jaku indai munyi nya tadi. Perening iya ga mua apai iya. Sesekali iya nyeling ga mua indai iya berasai sinu ga anak ati iya. Indai, nadai aku ulih ngenyauh diri ari seduai apai. Indah aku ka bejalai enggau bala bakih aku pan tagang seduai. Anang ge enti ku mindah enda minta pemendau ari seduai. Aku bejanji enda ninggal ke seduai apai agi udah tu baka ke empai lama. Bepun hari sehari tu aku deka nitih ke jaku seduai apai aja. Bepun ari diatu mega aku mina nyadi anak umbung seduai. Sara tu chum meri nening indai enggau apai seraya jari iya murus belakang indai iya ke benung nyabek. Sina enggau Sigau semina berening pangan diri aja ninga jaku anak seduai nya tadi. Sara Endang enda nemu pasal mimpi indai iya. Iya enda nemu indai iya udah ngelanggar sempekat enggau orang tuai runa petunggal ini iya di sebayan din. Sara mega bedau nemu ari ni asal penatai indai iya. Indai iya enggau apai iya enda kala madahka iya semua nya. Malam nya, Sina bisi mimpi betemu enggau orang tuai runa. Dalam mimpi nya Runa madahka anak iya Sarah deka diambai iya genap bulan penama ti ketujuh. Semengat iya mina ulih pulai enti pun bungai sebayan ke udah dipatahka Sarah ti bisi selepak buluh betung nya ditanjah ngena ai duku ilang bunsu unga. Sida Tedani ari tinduk lalu ngerak sereta nusi mimpi iya ngagai laki iya siku. Dini alai tua ngiga ilang bunsu ungga nya deh wai. Mata sigau agi pesap lebuh ke bejaku enggau bini iya laban ti belala ti dua pengudah digerak bini iya tadi. Aku kala ninga apai aku besebut ke cherita pasal ilang nya suba anu. Ilang nya ulih mulai ke sepengat sereta ngidup ke orang ti mati. Ila nya bisi dalam telaga entara menua Batang Kayau enggau gerungang tu ti diuan Bunsu Ungga. Iya merening mua laki iya ke benung ke kulap mata agi tinduk nya. Pap! Dinga atas nepia mua sigau tempap bini iya. Nya agi ka nuan? Aku bejaku enggau nuan nyau ngasuh mata nuan ke kulap baka api kelita nyin. Umbas iya ga pemangih sida nyau tekenyit tudah sigau tempap iya enda bebebeh. Nya bala peninga. Dinga kita kisah tu tadi au semengat tauka sara tu tadi nyuka dame orang sebayan kin ne. Nyadi nengka tu dulu aku ngeleka ke au ngagai kita ke. Udah benung nyinuk tu tadi, benung birup ke kupi anang ringan kita enti nya nangka tu aja laban udah nangka tu aja lalu utai nya udah ditulis dah. Nyadi pegila rusa aku nampung iya baru au rengat ke enam belas ila kita betemu baru ba rengat ke enam belas. Nyadi selamat malam semua bala peninga. Mupuk dulu aku.